Nikki ydw i a dwi'n byw yn Gaernarfon heb fy ngŵr a dau o blant a ci bach hefyd. E, mae fy mab Sam yn chwech a hanner, mae'r hanner yn bwysig iawn iddo fo, a mae fy merch i Emmy yn flwydd a hanner oed erbyn hyn. Felly, oedd Emi newid droi yn flwydd oed yn gynharach eleni pan nathon ni ddarganfod bod hi yn diodda hefo canser ar ei arena um, bilateral Wilms oedd y diagnosis i gychwyn sy'n golygu bod o ar y naill aren a'r llall. Um, ac yn sgil hynny wedyn, nathon ni gychwyn ar driniaeth yn sydd bin um, rhwng Old a Hay ac Ysbyty Gwynedd Un peth sydd wedi bod yn holl bwysig i ni yn ystod y broses a sy'n parhau i fod yn bwysig ydy'r cefnogaeth anhygoel da ni'n gael gan y staff yn Ysbyty Gwynedd. Um, mae yna un yn arbennig, uh, nyrs ar enw Kelly, a mae hi'n dod allan ato ni i'r tŷ Ac i fod yn onest, heb i gofal hi, dwi'm yn siŵr lle fyswn ni heb sôn am sut fyswn ni wedi delio efo'r holl beth efo Emmy, achos mae'r gefnogaeth da ni wedi gael gan ni. Um, just rhywun i allu siarad hefo hi, i roi cwestiynau iddo hi. Um, Mae'r ffaith weithiau bod ni'n gallu gwneud hynny drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwneud iddo deimlo'n fwy fel bod ni'n siarad hefo ffrind yn, yn hytrach na hefo rhywun dieithr. Mae wedi bod yn gysur enfawr i ni i allu mynd i fewn i'r ysbyty. Mae'r staff yn siarad Cymraeg efo ni, da ni'n teimlo mewn ffordd bod chi'n neud ffrindiau hefo nhw mewn ffordd, um, bod chi'n teimlo'n agos at nhw. A os oes gennym ni unrhyw gwestiwn yn unrhyw beth fel yna, bod ni'n ni, rhydd i allu ofyn cwestiynau um, a a hefyd bod 'na ryw fath o agosatrwydd sy'n bodoli rhyngthon ni yma yng Nghymru dwi'n meddwl fedrwch chi ga'l sgwrs hefo nyrs sy'n dod o ddeg milltir lawr y lôn neu be' bynnag a ffeindio bo' chi'n nabod yr un un bobol weithie ma' rwbath fel 'na yn gallu bod yn gysur mawr yym yn ystod cyfnod sy fel fel arall yn teimlo'n eitha wel, scary a dweud y gwir. Um, mae jyst gallu cael yr agosatrwydd yna um, a'r gallu i siarad yn y Gymraeg efo nhw, jyst yn gwneud y broses yn, yn hwylusach i ni a hefyd i Emmy. Rhaid i mi ganmol a diolch i'r staff, um, nid yn unig i Kelly sy'n dod allan at ni, ond hefyd rhai o'r nurses um, a'r staff uh, healthcare fel bethau a'r bord dewi. Maen nhw'n just yn bobl anhygoel, bobl arbennig iawn, a sawl gwaith dwi wedi cael yr argraff um, weithiau pan da ni'n aros i fewn ar y ward, bod nhw'n dod i fewn i jecio os ydy mam yn iawn, yn ogystal â checio os ydy'r plant yn yn iawn hefyd a ma' hynny fedra i'm roi fedrwch chi'm roi pris ar hynny fedra i'm deutha chi pa mor werthfawr ma'r wa- math yna o gefnogaeth yn ystod sefyllfa do's 'na'r un rhiant ti isio bod ynddo fo mae o'n mae o'n gwbwl erchyll a ma' ca'l y math yma o gefnogaeth wedi bod yn anhygoel a deud y gwir.